Олимпийский эрэллэри бэлэмниир Чурапчытааҕы республиканская спортивная школа бүгүн биһиэхэ ураты күн. Ол эбэтэр биһи бу осколобут улуу тренер Дмитрий Трешкоркин аатын сүгэр. Биллэрин курдук бу улуу тренер үлэлээн ааспыт кэрчик кэмнэригэр Биһиги киэн туттара оскуола выпускниктара, Олимпиаданы кыайбыттара, аан дойдуну, Сэбиэскэй Союһу, Европаны, Арассыыйаны кыайан, Сэбиэскэй Союһу, Арассыыйаны кыайаннар үгүс элбэх ситиһиини аҕалан биһиэхэ бэлэхтээбиттэрэ. Ол традиция биһиэхэ хайдах даҕаны күннэтэ ыытар үлэбитигэр хамнаспытыгар хайдах даҕаны туһаннахпына уонна оҕолорго ону иитэр суолталаах үлэни ыыттахпыта буллар курдук. Онон бу биһиэхэ балаҕан ыйын биэс күнэ биир ураты күн буолар. Бу торжественнай митинг оскуолабыта сыллата аайы ыытыллар. Хайдах эрэ бу үөрэх саалын биһигини барытын сомоҕолуур күүстээх. Оҕолор бу манна түмсэннэр улуу тренер Ильич Коркин эппит тылларын хатылаан хахалыы, нууччалыы, омуктуу тылларын этэннэр, бу оҕолор, хаан кэлбит оҕолор уонна бу билигин үөрэнэ сылдьар оҕолор хайдах барбытын сомоҕолуур курдук. Онон өссө төгүл улуу тренер Дмитрий Скоркин төрөөбүт күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин көҥүллээн. Дмитрий Петрович иитиилэриттэн сүүс сэттэ уон биэс сыры спордун маастардара уон икки норуоттар икки ардыларынааҕы кылаастаах спорт маастардара, төрүт СССР спордун үтүөлээх маастара, уонаҕас Саха Республикатын, Российская Федерация, Украина уонна СССР үтүөлээх тренердара. Роман Дмитриев Мюнхен куоракка олимпийскай чемпион, Монреальга олимпийскай оонньуулар үрүҥ көмүс призера, Павел Пинигин, Күрбэ Биирис Олимпийскай оонньуулар чемпиона, Александр Иванов, Монреаль куоракка Олимпийскай оонньуулар чемпиона, Василий Гоголев, тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын сыллаахха үтүө дьулуур оонньууларын чемпиона. Сыанаҕа ыҥырабыт Николай Захаров уонна Павел Пинигин аатын сүгэр этэрээти быйылгы үөрэх дьылын выпускниктарын уонна биһиги бэһис кылааспыт үөрэнээччилэрин. Хас биирдиэҕэ улуу тренербыт, учууталбыт Дмитрий Петрович Горькай туһунан кини олоҕун-дьаһаҕын, оскуола историятын билиэхтээх. Төрөөбүт дойдубун таптаан, кичэйэн үөрэниҥ, кыһаллан дьарыктаныҥ, чөл олоҕу тутуһун улуу тренер Дмитрий Петрович Горькин аатын үйэтитин. ССРС РСФСР Саха СССР үтүөлээх тренера, Саха СССР үтүөлээх учуутала, Октябрьская революция, Бочуот знага орденнар кавалера, Дмитрий Петрович кэриэстиир памятникка Сибикки дьөрбөтүн ууруга ыҥырабыт иитиллээччитин Егор Васильевич Будовы, оскуолабыт директора Николай Николаевич Гуляевы, Чурапчы нэһилиэгин баһылыгын Владимир Дмитриевич Сивцевы. Сүүс харахтаах доводка аан дойду призеркатын Марианна Федорованы, улуу киһи Бөтүрүөбүс, эн үүннэрбит хотойдорун, ыра санаа туоларыгар ыччаттарын иитэллэр, спорт үрдүк чыпчаалыгар холобурга сылдьаллар. Горкун аатынан оскуола, турар үтүө тоҥторо, үгүс ыччаты уһуйар, үүнэр сайдар чэчири. Биһиги улуу киһибит Дмитрий Петрович кини аатын сүгэр оскуола сылын аайы маны линейкалары ыытар. Биһиги Чурапчыбыт туоната Спорт туната диир буллахпытына бу кини ииппит оҕолоро барыта бу оскуолаттан кына таннынан тахсаннар биһиги оройуоммутун республикабытын спортивнай чиэһин көмүскүүллэр онон биһиги бу Дмитрий Петрович манна үлэлээн ааспытынан киэн туттабыт. Бу Балаҕан ыйын биэс күнэ диэн бу биһи Саха сиригэр спорду таптааччылар уонна тустууну таптааччылар саамай үбүгэр күммүт. Туойаха бу күн биһи улуу тренербит Дмитрий Ильич төрөөбүккүнэ быйыл кинини тоҕуон биир сылын туолуохтаата. Ону ылана киһи аһыныыр этэ. Кини бу сааһа эбиллэн истэн аайы кини ситиһитэ Кини бу биһи уолаттарбытын аан дойдуга олимпийскай чыпчалбыта өссө сөҕүмэр күндүтүйэн иһэр. Ол иһин биһи киниэхэ олох үйэлэргэ махтаныахтаахпыт. Ону бу тэрээһиннэр олох күүскэ бараллар. Оннуктан бу тэрээһиннэр бу тосту сыгылааты бүгүн Үчүгэй баайтык НБК Татьяна Афанасьевна передачаталаста. Бу улуу тириэйбит төрөөбүт күнүнэн уонна тосту стилатына үрдөөччү быыстапкалар буолуохтара. Онно анаан биһи музейбит эмиэ онно кытынна, бээтин матырыйааларын ыытта. Уонна таһаамай мин биир бу музей үлэһитэ буолан тороммут доктурум диэн бу дибириһи үйэтитэн, киниэхэ анааммын түөрт альбом оонньоотум. Отугуна бэйэтэ туспа маннык ааттаахтар тоҕо кини бу ситиһиилэрэ олимпийскай диэн таарыта диэн уонна кини бэйэтин олоҕо ону били педагог ученый били тренер диэн уонна кинини үйэтитиэххэ баран иһэрэ уонна альбомунан бу кини аатынан хоборо бу аҕам биэс сылтан ыла тохтообокко бу кинаатынан турнирдар буола тураллар. Ол турнирдары барытын тохтоон итии альбом оҕолуннар диэн. Онон тохоро ити Хахарин олохтоохторо спорт экрааччылар бу Чурапчыга кэллэххинэ хайаан даҕаны бу Дмитрий Петрович Коркин аатынан Албанан музейар хыйдын, онно материал адьаан музей үрдээ үчүгэй, онно ол материаллар туохтары көрөҥҥүт, онно бу